ukiri mwega mwiroreri wa Eko TV hwaini wa muthe ni njitagwo Francis Kimani na twagioka niguo tuguthathaurire maria twatinde tugikuhariria metha-ini itu ya mohoro ndugathie kuraihu no muthi ri ndikiri wika Ah, niĩ nani njĩtagwo Sarah Njoroge tuoka nĩgetha tũgũtambũrũkĩrie mohoro marĩa makinyĩrĩte metha itũ ya mohoro no mbere ndaya twambe tũgĩgũtemere marĩa tũkũharĩrĩirie na hamwe namo tũrerwo atĩ akenya kũruta mawoni mao thutha wa mũgathe uhuru kenyatta na mũng'ethanĩri wake raila odinga kwĩyeheria ndereti-inĩ ya arũĩrĩri a gĩturwa kĩa mũtongoria wa bũrũri Thirikari cia kauntĩ gwĩkĩranĩra kĩrore na arigitani. Na aikari a Nyahururu gũthumbũrwo nĩ mbarabu. Macio na mangĩ maingĩ ngakwĩhoya ndũgathiĩ kũraihu, nĩ tũracoka thutha wa kahinda gatarĩ coho nĩgetha tũgũtambũrũkĩrie makĩria. Mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko etagwo Frasia Wanjikũ. Rĩu njĩtĩkĩria ngũnyite ũgeni oro rĩngĩ nĩgetha tũgĩkũhe ũhoro ũcio gĩtaũ. Na mbere ndaya, Akenya nĩ magĩte na mawoni ngũrani igũrũ rĩa ndereti ya ang'ethanĩri a gĩturwa kĩa mũtongoria wa bũrũri. Ũũ nĩ thutha wa mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta na Raila Odinga kwĩyeheria ndereti-inĩ ĩno. Kũhĩtũkĩra mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa Jubilee, mũtongoria Uhuru wa Kenyatta ndamenyithirio mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire. Wanjirũ wa Mwaũra ena ũhoro ũyũ makĩria. Akenya nĩ magĩte na mawoni ngũrani igũrũ rĩgiĩ ang'ethanĩri anene a gĩturwa gĩa president nĩo Uhuru Kenyatta na Raila Odinga kwĩyeheria ndereti-inĩ ya ang'ethanĩri a gĩturwa gĩkĩ ĩrĩa ĩraharĩrĩirio nĩ nyũmba imwe cia mohoro na ĩrĩa ĩrarĩ ĩhanĩke kiumia tũrorete mũthenya wa mwambĩrĩrio wa tarĩki ikũmi. Na kũringana na ũguo president na uh, opposition leader Raila Odinga mareyeheririe thĩinĩ wa debate Okay, ndinona ũndũ ũcio watũkenia tondũ as Kenyans nĩ tũretereire mũno kũigua ũrĩa atongoria acio aitũ megũtwĩra na kĩrĩa matu, as in, kĩrĩa me, meharĩrĩirie nĩ ũndũ wa Akenya na rĩu ĩ gũkorwo atĩ nĩ mareheririe rĩ na reasons iria maratũheire rĩ ti reasons njiganu tondũ every, every time twĩna elections nĩ tũkoragwo na debate na nĩ moĩ ĩtiguo na reasons iria maratũheire ĩ tũrona

tukae kujua hawa watu wanapatana. Ũguo marekire ti wega tondũ kwĩyebutia kuga matira informed ndingiuga nĩ ũndũ ũrarĩ wa gĩtĩo tondũ wa rĩrĩ kũu nĩ ta kuonania ithuĩ tũra- tũramehokete nĩ kuonania maratũma tũgĩe na nganja nao kũringana na ũrĩa mararĩ ũtongoria-inĩ. ta rĩu tũngĩrora Uhuru atũrĩte ũtongoria-inĩ na nĩ arenda tũmũhengere kura rĩngĩ acoke ũtongoria-inĩ nĩ ingiuga kũringana na ũguo arekire ti wega tondũ wa rĩrĩ angĩkorwo ararĩ ũtongoria-inĩ rĩ na rĩu nĩ arakĩyeheria ĩ arenda kũu nĩ gũtuonia kũringana na tamu ĩyo tũramũhete rĩ ũguo gũti- kwĩna maũndũ mataneka marĩa maretigĩra tũngĩmoria ta ithuĩ a Kenyans marĩa twe expectaga na nĩkĩo arageria kwĩyeheria kũra tũtikanamorie nĩguo nake Raila kũringana na ũguo nake areka arenda kĩrĩa rĩ onake tũngiuga ndena wĩhokeku tondũ wa rĩrĩ angĩkorwo nĩ arenda onake nĩ arahũranĩra itura kĩu tũkamũhe kura rĩ onake ndena wĩhokeku onake angĩkorwo nĩ areyeheria ĩ nĩ kuonania onake mũthenya ũcio wakinya onake tũngĩmũikia kuo rĩ ndagakorwo e mũhũ- Let the people who organize the debate then organize for it. We still have about 30 so- something days. Let them organize it again, even if they give them one week or two weeks, so that they don't tell us

matingĩhe o mũndũ kanya kaiganu ga kwĩitũrũra. Hau gabere mũhũranĩri wa gĩturwa gĩkĩ nĩwe Abdu Badida nĩ arathiĩte igoti-inĩ akĩenda ndereti ĩno ĩrũgamio igũrũ rĩa kĩrĩa augĩte nĩ gũkorwo ĩrĩ na mũthutũkanio kuona atĩ Uhuru Kenyatta marĩ na Raila Odinga mararĩ maingĩre ndereti yao marĩ erĩ kũrĩa nakuo ang'ethanĩri acio angĩ atandatũ

ũndũ ũmwe na cioneki ciao kũraya na kũmenyeka kwao. Gũkĩrĩ ũguo, Akenya maikaire marĩ o na mwĩhoko atĩ mĩhĩnga ĩrĩa ĩrĩ ho nĩ ĩgũkorũo ĩgĩtangĩkĩrũo na nĩgetha ndeereti ĩno ĩkorũo ĩgĩthiĩ na mbere ta ũrĩa kũrabangĩtwo hau gabere. Ngĩribotera Gĩkũyũ TV, njĩtagwo Wanjirũ Wamora. Kũngĩ nakuo, thirikari cia kauntĩ nĩ irĩkĩtie gwĩkĩra kĩrore ngirimiti na arigitani, ũhoro ũrĩa ũkĩte thikũ nyingĩ thutha wa ngirimiti ĩno gwĩkĩrwo kĩrore nĩ thirikari nene. O hĩndĩ o ĩyo, kanjũ ya mangavana nĩthing'ĩrĩirie manathi gũcoka wĩra-inĩ wao. Mwandĩki witũ Atha Wawerũ ena ũhoro ũcio makĩria. Arigitani rĩu mena gĩkeno thutha wa ngucanio ĩrĩa ĩkoretwo ho ya gwĩkĩranĩra kĩrore ngirimiti yao na thirikari cia kauntĩ gũkinyanĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩu kĩama kĩa mandagĩtarĩ gĩa KPMDU kũhetũkĩra mũikarĩri gĩtĩ wakĩo Samuel Oroko nĩkĩonanĩtie kũiganĩra na makoria magavana mothe kuma kauntĩ ciothe mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja mathiĩ na mbere na kũrutithania wĩra nao. Oho, Oroko nĩorĩtie thirikari cia kauntĩ ciĩkĩrĩre tabarĩra cia ũgima mwega wa mwĩrĩ na citigĩrĩre atĩ mathibitarĩ mothe nĩmagĩa na mandagĩtarĩ ma kũigana

This reiterates our commitment to finding a lasting solution that will foster industry harmony in the health sector in Kenya. Nĩ orĩtie kaunti iria ingĩ kũhetũkĩra magavana macio cinyitanĩre na thirikari nene nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ mandĩka arigitani aingĩ nĩgetha mahote gũtangĩkĩra Akenya narua na njĩra ĩgwete. Oho, Gavana Nok Nĩ augĩte atĩ ena mwĩhoko atĩ kĩama kĩa manathi nĩ megũka metha-inĩ nĩgetha maranĩrie nĩguo manine mũgomo ũrĩa ũrĩ kuo. Gũkĩrĩ ũguo, Gavana Nanok nĩ orĩtie manathi mothe manine mũgomo wao na macoke wĩra na ihenya o ta ũrĩa kũngĩhoteka. It is still our position of the council that uh, it's still our position of the council that the nurses union should come back to the negotiation table. ngĩribotera metha ya mohoro ya gĩkũyũ tv ti ũngĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo atha wa werũ tũgĩcokereria nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta nĩekĩrĩte kĩrore watho wĩgiĩ ũgai wa kĩgĩna kĩa bũrũri thĩinĩ wa counties. Watho ũyũ ũrĩa wendekithĩtio nĩ mbunge ũratarĩria kĩgĩna kĩrĩa oro kaunti ĩbatiĩ nĩ kwamũkĩra ũndũ ũmwe na mĩtaratara ĩrĩa ĩrĩhũthĩkaga harĩ ũtambia wa kĩgĩna gĩkĩ kuma kũrĩ thirikari nene nginyagia kũrĩ thirikari cia kaunti. Gũkĩrĩ o ũguo, kĩgĩna kĩa birioni magana matatũ ma igĩrĩ nĩ gĩgũkorwo gĩkĩgaywo thĩinĩ wa thirikari cia ma counties. Tũgĩtigana na macio megiĩ counties kũgaĩrwo kĩgĩna gĩacio, Rĩu tũingĩre ũteti-inĩ kũrĩa tũramenyithio atĩ ngavana wa kaunti ya Migori Okoth Obado na mũng'ethanĩri wake Ochilo Ayako nĩ makinyire mbere ya kamĩtĩ nene ya ithurano na mĩhaka nĩyo IEBC gwĩtetera kumana na mũhuhu atĩ nĩ maracocera ngahĩha. Mwandĩki witũ Muthoni wa Wangarĩ nĩ akoretwo akĩrũmĩrĩra ndeto ĩno na gũtũthathaũrĩra makĩria. Ateti aya erĩ nĩmekinyirie mbere ya kamĩtĩ ĩgiĩ mĩtabarĩre ya ithurano kũrũmĩrĩra gũtuthũka kwa ngahĩha mĩcemanio-inĩ yao ya kĩũteti mĩeri ĩrĩ mĩhĩtũku kũrĩa andũ makĩria ma mĩrongo ĩtatũ maguraririo. Okoth Obado augĩte atĩ mũng'ethanĩri wake Ochilo Oyako nĩacogereire anyiti mbaru ake gũtuthũra ngahĩha tarĩki mĩrongo ĩtatũ mweri mũhĩtũku. Obado ningĩ nĩ amenereire Ochilo Oyako nĩ ũrĩa akoretwo akĩhũthĩra mbica cia mũrirũkia wa bendera ya NASA Raila Odinga maratathi-inĩ make ma kambĩini ona thengia wa gũkorwo ararũgama ta mũndũ kĩũmbe. Gũkĩrĩ o ũguo, Ochilo Oyako kũhĩtũkĩra wakiri wake nĩ agĩire kĩene thitango ici akiuga atĩ matiamenyithirio mathaa mĩrongo ĩnana manana mbere ya makinyĩtio mbere ya kamĩtĩ ĩno mateta marĩa kamĩtĩ ĩno ĩnyitĩte mbaru. Rĩu kamĩtĩ ĩno nĩ ĩkĩhete Ochilo Oyako ihinda rĩa kwĩharĩrĩria na ĩgathana cira ũyũ ũkaiguo tarĩki ikũmi na ĩmwe wiki yũkĩte. Handũ-inĩ ha Gĩkũyũ TV, nĩ njĩtĩkaga Mũthoni wa Wangari. thutha wa riboti ĩyo ya mũthoni wa wangarĩ twambe tũrikĩrie oro hanini nĩ tũgũcoka thutha wa kahinda gatarĩ coho ndũgagĩthiĩ kũraihu mwĩroreri wa gĩkũyũ tv ririkana gũkũ nĩkuo kwa mũrũri wa mũgĩkũyũ